Salam mähriban adamlar. Bu gezekki wideomyzda biz size durmuşdaky iň möhüm bolýan wakany öwretmek üçin niýetläp çykardyk. Bu bolan waka baradaky ýagdaýlary köplenç halatda biz öz durmuşymyzda hem görýäris. Onda waka şeýleräk bolýar. Haçanda Stefan ýigrimi bir ýaşyndaka Amanda atly bir gyza duşýar. Amanda şol wagtlar on sekiz ýaşyndady. Ol örän owadandy we Stefanyň ýüregine ýer tutdy. Emma ol gyz başga biri bilen gowy görüşýärdi. Stefan Amanda hakda pikirlenmän bir minut hem oňup bilenokdy. Ol onuň bilen dost hökmünde gatnaşýardy. Stefan Amanda bilen hiç haçan bile bolup bilmeýän diýip pikir etýärdi. Ýöne käbir zatlar bir kiliň içini üýtgedi. Amanda söýgülisi bilen aýryşýarlar we şol wagtam Stefan üçin uly şans döreýär. Stefan Amandaň mydama pikirlerini, duýgularyny sylap hormat goýýardy. Onuň söýgülisi bilen aýryşany üçin näçe aglany hem bilýärdi. Ol onuň üçin örän gynanýardy. Ýöne iki-üç hepde geçensoň Amanda birazdan gowulaşyp başlady. Ol indi öňki söýgülisini ýatdan çykaryp başlan ýalydy. Günlerde bir gün Stefan öz içindäki ähli duýgularyny Amanda aýtmaklyga karara gelýär we onuň öýlerine tarap gidýär. Stefan Amanda ýok diýer öýdüp örän gorkup barýardy. Ýöne, garaşyşymyz ýaly bolmady. Amanda onuň derrew sözüni alýar. Stefan ol gün dünýädäki iň bagtly oglan bolupdy. Ol begenjinden ýaňa dünýä sygyp bilmeýärdi. Stefan şol günden başlap Amandany bagtly etmek üçin elinden geleni etýärdi. Ol örän sahy bolup, Amanda barada mydama alada edip gezýärdi. Oňa her hili sowgatlar berip, Amanda näme sorasa, şony ýerine ýetirýärdi. Stefan bilen Amanda şeýle bagtly ýaşaýardylar. Birki aý soňra bolsa, Stefan Amanda özüne durmuşa çykmaklygy soraýar. Amanda hem kabul etýär. Olar toý etmek üçin gün belleýärler. Stefan örän bagtlydy. Ol öz dost-ýarlaryna, garyndaşlaryna hemmesine aýdyp, begenjini paýlaşýardy. Ýöne toýdan bir hepde öňürti bolsa, Amandaň birhili hereketleri üýtgäp başlaýar. Stefan Amandadan hemme zat ýerme-ýerim diýip soraýar. Amanda hem hawa diýip jogap berýär. Stefan öz içinden Amandanyň toýuň ýetip gelýändigi üçin birazjyk tolgunýandyr diýip pikir edýär. Birnäçe günden soň toý güni ýetip gelýär. Stefan öz iň gymmat kostýum-jalbaryny geýip bezenip ýördi. Ejesi-kakasy hem örän begenip ogullaryna guwanýardy. Garyndaşlary gelip Steffeni gutladylar. Onuň iň bagtly gününde ýanyndadylar. Hemme kişiler gelinligiň gelerine garaşyp, hemmesiniň gözi ýoldady. Birnäçe minutdan soňra Steffeniň Amandany getirmek üçin ugradan gelinlik maşyny gelýär. Hemme kişi begenip el çarpyşýarlar. Emma görüp otursalar, ol maşynyň içinde diňe maşynyň sürüjisi bardy. Steffen nämäň näme bolýanyna düşünmeýär. Ol diňe haýran galyp durdy. Ondan soňra maşyndan sürüji düşüp, Stefana hat getirip berýär. Ol Amandadan gelen hatdy. Amanda hatyň başyny Bagyşla diýip ýazyp başlap, ol öňki söýgüsini intägem gowy görýändigini we täzeden ýaraşandygyny hatynda ýazypdyr. We ony öňden aýtmany hiç hili güýji-gurbaty bolmandygyny we ol öňki söýgüsine barmasa, ondan başga hiç kime baryp bilmejekdigini hat ýazyp, hatyny toňlapdyr. Toýa gelen hemme kişiler örän gynanyp, Amandaň Stefeni taşlap gidendigini, toý bolmajakdygyny myhmanlar düşünip, ýuwaş-ýuwaşdan dagaşypdyrlar. Stefan utanjyndan ýaňa näme etjegini bilmeýär. Ol öz-özüne sorag berip, özüniň näme ýalňyşlyk edenini bilmeýärdi. Stefanyň ejesiki kakasy ogluny gujaklap, bagryna basýarlar. Stefan hem çydap bilmän, birden aglap başlap, Bu beýle bolmaly däldi diýip gygyryp başlaýar. Stefanyň alan gymmat kostýum jalbary bolsa gözýaşyň içine ezilip galyberýär. Stefan ondan soňra Amandaň öýüne tarap ylgaýar. Ol ondan näme üçin beýdenini soraýar. Ol oňa bir gün mundan ozal, Men dünýädäki iň bagtly oglandym, indi bolsa durşy bilen üýtget diýip aglap aýtýar. Ýöne ýene-de jogap tapmajagyny bilensoň Stefan otaýdan yzyna gaýtýar. Stefan indi ol ýaşap ýören ýerinde hem durasy gelmän ejesi-kakasynyň ýaşaýan jaýyna göçüp gitýär. Ondan soňra aýlar günler aýlanyp durdy. Şol bolan günden üç ýyl soňra bir garaşylmadyk waka bolýar. Bir gün agşamlyk Stefan öýünde diwanyna kitap okap otyrka birden gapy kakylýar. Stefanyň gapyda kim bolup biljegi barada hiç hili pikiri ýokdy. Stefan gapyny açýar we örän geň galyp gözüne ynanmaýar. Görse gapyda Amanda durdy. Amanda yzyna dolanypdyr we ol Stefany gowy görýändigini aýtýardy. Ol Stefana yzyna özüne dolanmagyny haýyş etýär. Stefan bu bolan zatlaryň düýşümi ýa huşdugyny düşünmeýärdi. Stefan boýun almalydy, ol intägem Amandany örän gowy görýärdi. Amanda Stefana näçe wagtlap özi bardy pikirlenip ýörenini aýtýar. we öňki söýgülisiniň ýene-de Ada taşlap gidendigini aýdyp, Stefana täzeden toý edäýeli diýip soraýar. Amanda Stefana hemme zat isleýşiň ýaly bolar diýýär. Stefan hem begenip buny kabul etýär we olar täzeden toý etmek üçin gün saýlaýarlar. Bu gezekki toý dabarasy ýöne kiçiräk edilýärdi. Her kim öz dost-ýarlaryny, garyndaşlaryny aýtdylar we ahyrynda garaşylan günem geldi. Bu gezek Amanda toý dabarasy geçirilýän ýere irgözinden barýar we ol Stefana garaşyp gözi ýoldady. Ahyrynda maşyn gelýär we sürüji Amanda hat getirip berýär. Amanda ýylgyryp, Stefan oňa surpriz etjek bolup oýun etýändir öýdüp begenip hat açýar. Ýöne açyp hat okap başlanyndan Amanda aglap başlaýar. Stefan hatda şeýleräk ýazypdyr, Olanda sen meniň öýüme hiç zat bolmadyk ýaly arkaýyn geldiň we maňa toý edäýeli diýip meni goworýändigiňi aýtdyň, ýöne ol haçan-da, öňki söýgüliň ýene-de seni taşlap giden wagty bolupdy. Sen meň ýanyma gelen wagtyň men şol günler seniň maňa goýan ýaralyň yzlaryny doly aýyrmaklyga çalşyp ýören wagtlamdy. Men seň jaň ederiňe, yzyňa dolanyp, Men ýalňyşlyk goýberdim diýip aýdaryn, näçe wagtlap garaşdym, ýöne sen wagty bilen gelmediň. Men seň üçin kän agladym, ýöne indi meniň saňa berer ýaly söýgim ýok diýip ýazypdyr. Indi bolsa sen aglap otyrsyň, şeýle dämi? Indi sen meniň nähili duýgulary başdan geçirenimi duýup dursyň. Sen indi maňa garaşma, maňa jaňam etme diýip ýazypdyr. Ýene-de Stefan, sen öz öňki hatyňda belleýşiň ýaly, Sen öz öňki söýgüliňden başga hiç kime durmuşa çykjak däl diýipdiň. Bar indi git-de şony gözle. Meni hem ýalňyz goý diýip, hatyny jemläpdir. Bu bolan waka örän ýüregiňi agyrdyjy bolup, emma käbir adamlar şeýle sapaklary almana mynasypdyrlar. Sebäbi olar başga adamlaryň duýgulary bilen oýun etýändirler. Durmuşda görkezeniňi görersiň. Şoň üçin özüňe ýakmajak zady başga kişä de etmeli däldir. Sebäbi şol eden zadyň üçin yzyndan kän ökünip bilersiň. We şeýdibem wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag boluň!